لە جیهانا پێنج هەزار شیردەر هەیە، مرۆڤ تاکە شیردەرێکە کە بە گەورەییش شیر ئەخوات. هیچ ئاژەڵێک بە گەورەیی شیر بەکار ناهێنێت، تەنها لە قۆناغی تەمەنی بێچوویدا نەبێت. بەڵام ئایا لە ڕووی زانستییەوە شیری چ ئاژەڵێک باشترین شیرە بۆ مرۆڤ؟ یاوخود بە زمانی کە بپرسین شیری کام ئاژەڵەیە کە لە ڕووی پێکهاتەوە لە شیری مرۆڤ ئەچێت؟ لەگەڵمانا بن.

تابان شیر بریتیە لە دەردراوی گوان گوان ئەو ڕژێنەیە کە لە ڕێگەی خانە زیرەکەکانیەوە لە ناو خوێنە کۆمەڵە پێکاتی گرنگ دەرێنەی تا بە شیر کە بریتە لە چوری بریتە لە شەکر و بریتیە لە ئەو پێکهاتانەی تر لە جۆرێ لە پڕۆتین کە لە ناو شیرا هەیە ئەم بزنانەی کە لێرەی بینی لە ڕێی گوانیەوە بۆی کە یەک لیتر لە شیرمان بۆ بەرهەم بێنێ پێویستی بە پێنج هەزار لیتر خوێن هەیە واتە پێنج هەزار لیتر خوێن لە ڕێگەی سوڕی خوێنەوە چێتە گوان و گەڕێتەوە ئینجا لیترێ شیرمان بۆ بەرهەمێنێت. بەڵێ بێگومان ئەمە پرسیارێکی زۆر گرنگە چونکە کە باسی شیر ئەکرێ باسی چەوری ئەکرێ مەترسی قەیماغ و مەترسی سەرتوێژ و مەترسی چەوری شیر بە تایبەتی لە کۆمەڵگەی ئێمەیا شیری بزن بە پێچەوانەی شیری مانگاوە ئەو چەوریەی کە تیایەتی ئەو چەورەی کە تیایەتی پێوترێ میدیەم چین فاتی ئەسید واتە چەوریەکە کە لە ڕووی کیمیاییەوە زنجیرە پێگەێنەرەکانی با بڵێین کورتە یاوەخو ناوەندە ئەمە ئەمە چی ئەگەێنێ؟ ئەمە وەگەێنێ کە ئەم فاتی ئەسیدانە ئەتوانرێ وەکو سەرچاوەی وزە بەکار بهێنرێ یانی نانیشێ لە ناو لەشی مرۆڤا یاوەخو چەوری خوێن بەرز ناکاتەوە جگە لەوە هەر بە پێی توێژینەوەی زانستی دەرکەوتووە کە ئەم میدیەم چەین فاتی ئەسیدانە توانای دابەزاندنی کۆلیسترۆڵی لەشی هەیە و توانای زیادکردنی کۆلیسترۆڵی سوودبەخشی لەشیشی هەیە.

شەکری لاکتۆزی تایە، بۆیە هەر بە توێژینەوە دەرکەوتووە کە ئەو کەسانە توان زۆر بە ئاسانی شیری بزن نۆشی گیانیان بکەن لەبەر کەمی ڕێژەی لاکتۆز تایە. بەڵێکێکە لە تایبەتمەندە گرنگەکانی شیری ئەم بزنانە بریتە لە بوونی پرۆتینی کازایین کە با بڵێن لە زۆربەی شیرەکان ئاە بەڵام کازایینی شیری مانگا کازایینی ونی پێوترێ بەڵام شیری بزن کازاینی تو یاخود کازاینی بی جیاوازی نێوان ئەم پرۆتینانە چییە یەکەم سروشتی کازاینی دوایە کە کەمتر پێکاتێکە کە هانی هەوکردن بە بە پێچەوانەوە توانین بڵین کازاینی شیری بزن دژە هەوە باشترە بۆ هەوە لە هەمووی گرنگتر ئەوەی کە هەیە بە پێی ئەو توێژینەوانەی کە لە جیهانا کراوە ئەم پێکهاتووە هیڵین پرۆپێرتایزی هەیە واتە توانای چارەسەر کردن توانای ساڕێژبوونەوەی هەیە لە ڕووی شانەزانی لە ڕووی نەخۆشیزانی بۆ دوو نەخۆشی زۆر گرنگ کە نەخۆشی پارکنسۆن لەگەڵ نەخۆشی ئیلزایمیر ئەوەی کە خەڵک دەسی ئەلەرزێ یان فقدان زاکیر ئەوەی کە شتی بیرەچێتەوە ژیری بزن ئەگەر مرۆڤ ڕابێ لەسەری بیخوات با بڵێین ئەیپارێزێ لەو نەخۆشیە بە تێپەڕبوونی کات. دەربارەی پڕۆبایۆتیکەکان حەزەکەم ئەوە بڵێم کە ڕێککەوتنێکی واژوو نەکراوی مۆر نەکراو هەیە لە بینی مرۆڤایەتی و کۆمەڵێکی زۆر زۆر لە بەکتریایە ئەم ڕێککەوتنە ئەوەیە کە بەکتریاکان بە شێوەیەکی مسالمەت ئامیز یا خۆت بە شێوەیەکی ئاشتانە لە ناو ڕیخۆڵی ئێمەیە بژین لە بەرامبەریشە سیستمی بەرگری لەش پەیوەندی نەبێت بە بەکتریاکانەوە و لەناویان نەبات، ئەم ڕێکەوتنە ملیارها ساڵە لەنێوان مرۆڤ و بەکتریاکانا کراوە، بەرامبەر ئەوەی کە بەکتریاکان کۆمەڵێ شتی بەسوود و کۆمەڵێ شتی گرنگ بۆ لەشی ئادەمیزاد دابین بکەن. شیری بزن ملیۆنها ملیۆنها لە بەکتریای پڕۆبایۆتیکی تیایە و پێشم خۆشە بە بینەری خۆشەویست بڵێم ڕاستە کاتێک کە ئێمە ئەم شیرە ئەکوڵێنین، بەهۆی پلەی کوڵانەوە ئەو بەکتریا پرۆبایۆتیکانە لەناوئەچن مەگەر لە جیهانا بزنیکی وا بەرهەم بێنین کە هیچ بەکتریایەکی تیا نەبێ بەڵام دواتر لە کاتی پێکهێنانی ماستا ماستی شیری بزن ئەو پرۆبایۆتیکە نوێهانە دووبارە وەکو لە ڕێی هەوێنەوە گەشەکەن و ئەوەی کە زۆر گرنگە پرۆبایۆتیکی شیری بزن هەر لاکتۆبەسیلیای شیری مانگا نییە، بەڵکو کۆمەڵی پرۆبایۆتیکی نوێیە کە لە توێژینەوەکانا باس کراوە. لەبەرئەوە باشترین شیر کە مرۆڤ بیخوا، بەسوودترین شیر کە مرۆڤ بیخوا شیری بزنە وە کۆتا خاڵیش پێشەوەی کە بە یارمەتی بینەرانی ئازیز ئەم شیرە بخۆمەوە ئەوەیە کە ئەم شیرەی دەستی من

هاوڕێیە بۆ زۆربەی کۆئەندامەکانی لەشی مرۆڤ، باشترین هاوڕێیە بۆ پێستی مرۆڤ و پێست جوان دەکا و پێست بەهێز دەکا و بەکتریا زیانبەخشەکانی پێست لەناوە با و هەموو ئەو شتە نەخوازراوانەی لە پێست وەکو زیپکە وەکو پەڵە دروست دەبێ نایەڵێ، هەر بۆیەشە کە زۆربەی سابون و بابەتەکانی جوانکاری لە شیری بزن دروست دەکا. بەو هیوایەی کە هەموو لایەکمان بێبەش نەبین لە شیری بزن بە مەرجێک سەرچاوەیەکی دڵناییمان دەست کەوێت، کە ئەم شیرە شیری بزنە. خواتان لەگەڵ بێ وە ناخۆش.